zooparkda köşi bilen aýlap bers. Ha. İki harply hayvan gerek olsa gelin zoopark. zooparkda iki harply hayvan doly. Çynym bilen aýdýan zooparkda bar şu hayvan. Häzir görkezjek gelýän 25-nji maýda. Gelseňiz gün tabliçkasynda ýazyk iki harply haýwanyň ady ýazyk. Biri at, ikinjisi hem it. Üçünjisini ýaňy görkezdim asaňy köşe. Muhammet diýeçi. Muhammet diýeçiniň tohumy. Dogry dämi? Dur bir birden. Dur dur dur dur. Dur. Ha? Hello. Diş yok mu bunun ya dişi var mı? Diyor ki sen kokumun. Vallahi. Düýeçigiň tohumy şeý. Muha kantuşka. Şeýle dämi? Muhammet Düýeçini tanaýaňmy? Size diýen tanaýaňmy? Be tanaýaňmy şony aýt. Yo tanamaýan gördüm. Gön ýeňlerine bolýar. Muhammet Düýeçini adyny tutsaň bar. Tanaýaň Muhammet Düýeçini. Ya tanaň ýokmy? Sana diýen. O gaçda Muhammed Güýeçiň adyny berenden gaçdy. Ýa sen tanaýaň Muhammed Güýeçiň tanaýaňmy? Ha? Tanaýaňmy? Tanaýaňmy şony aýt? Muhammed Güýeçiň tanaýaňmy şony aýt ondan berjek. Ya dur tanaýaň Muhammed Güýeçiň. Sen tanaýaňmy? Ýok boldy. Garaýaňmy? Diýeçi. Wala daway. Sag bol. Tanaýaňmy diýen? Ýok, tanamaýan gördüm. Muhammet diýe üçin tananok. Şoň ýalyk. Şoň üçin düýe üçin hem getirip şöyle koymalı. Min diyerim. Şeyleden, gözü. Oo. Eşek ogrusy geldi kärdiň tohum tiji baýny şörde. Ana. Geldi kär görýäň tohumlaryňy. Ýöne şolar senden hem akylly görýäň ot iýýä. Malades eý. Sen şeýdip ot iýip bilýäňmi? Eý eşek ogrusy. Bular ora orlak gidaýma o ýana. Seret, eşek sen gel gel gel gel.

Ay malades ey. Öreň makullaýar da aray. Oňa söz ýene makullaýar da. Geldi käriziň tohumy da. Ay sag bol ay eşekjan ömrüň bolsun. Aa bular ur ogurlaýmasyn o ýene. Geldi käriziň tohumy. Ana ýene tohumlaň bar. Geldi kär ahtyňa ma bolupdyr sen. Ana söz. Geldi kärziň tohumy çynmy ýa ýalanmy? Ana. Gördüň? Geldi kärziň tohumy. Geldi eşegiň tohumyna gördük. Geldi eşek. Eşdeňmi eşekden bolan. İçi yan yara mı var? İçi yan ya da götü iş ya. Dem için seya bundan hem mekim geçti ahire. Baran-da baran. Geldi eşek, içiň ýanýa gerek. Içiň ýanýan bolsa bar-a, ot iý. Ýansa eşek ýalak. Dogry dämi? Öý. Geldi eşek. Hat, sen anaňy aýtmaýyn, müň ýaşasyn, bar bolsa, ýöne bilemok.

Tanaýaňmy soň ýaňaňy adamy? Bir haramzadaň biri bardy. Eşitýän diňe.
Eşitýäňmi?
Geldi käbir. O eşekden adam biri bardy. E, Murat Gurban. Saňa diýýäs-de, ine, iki bolup diýýäs saňa ýüzlenýän, erkek ýalatda. Sen hiç bir ýaşaýan territoriýaňda türkmen barmy-how? How, gara gözüňe döneýin. Zaňsar. Maldan bolan. Eýle aýtmaýyn çagady bile. Dogry da. Ýöne internetiň aňarsynda it ýüren ýalak ýürýärler bile. Erkek sypat bolup bara. Ýedi bilen başar bilen işiňiz ýok. Näme etdiňiz şu çaka çeli? Näme edibildiňiz? Näme etdiňiz o? Ot erkek ýalak aýdyň gara sizler bara. Geldik ýaly. Angliýaň ene doňuzy bar o. Şoň hamyndan hem galyň ha. Ýöne Angliýaň ene doňuzy hem malades ýöne düzelýä. Tüweleme. Ala näme Hudaýa şükür gül ýalak ýurdumyz bar. Jennet, jennet ýaşaýşymyz. Müňde bir razy. Şular ýalak ýurt hiç bir ýurtda-da ýokdur. Müň şükür edýäs Watanymyza.